ایندے بعد سئیں سارے چینل تے ہک بھرا ہن قدیر صاحب بہاول نگر توں انہاں دا تعلق ہے جے پی گولڈ انہاں دے چینل دا ناں ہے۔ انہیں فرمائش کیتی ہے سئیں شاکر صاحب دے یا پروین شاکر دے کہیں ڈوہڑے دی۔ ایہ آدھن سئیں کوئی شاکر صاحب دا چنگا جیہاں ڈوہڑا ساڈے ناویں کر ڈو جے پی گولڈ چینل انہاں دا ناں ہے۔ قدیر بھرا بہاول نگر توں تساں فرمائش کیتی ہے اساں اج دی شاعری اج دی ویڈیو تہاڈے ناویں ڈیڈیکیٹ کریندے ہیں۔ ایندے بعد سیں بے ہک برائن شہزاد ملک صاحب اے فرمیندن شاکر صاحب کا ایک شعر میں نے اپنے دوست عاصم اقبال کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے۔ شہزاد ملک بھرا اج دی شاعری تہاڈے دوست عاصم اقبال دے ناویں ساڈی طرفوں۔ ان دے بعد سی ہک بھرائن افضال بھٹی صاحب اے انہاں دے چینل دا نام ہے پاگل رائٹس انہیں سارے چینل تے کمنٹ کیتن آدن سائیں میرا نام افضال ہے بھائی کوئی اچھا سا ڈوڑا میرے نام کا پلیز افضال بھٹی صاحب تے ارباز بھٹی صاحب آج دی شاعری اساں تساں دوستیں دے نامیں کرنے ہیں اندے بعد سین سارے چینل تے ایک برائن محبوب ملک صاحب آدن بھائی جان ایک ڈوڑا ہے ڈٹھا شہر نصیب بچ دو شکلاں ایک میڈی تے بھائی یار دی ہے بھائی پلیز اسادہ نام گھننا نہ بھولے محبوب ملک صاحب آج تاری فرمائش کو پورا کرنے ہیں نال جنہیں دوستیں دے کمنٹ اساں پڑھیں جنہیں دے نام گھدن اے شاعری وی انہاں دے ناویں ڈیڈیکیٹ کریندے ہیں پہلے سیں فرمائش پوری کریندے ہیں عرفان خان صاحب دی انہیں فرمائش کیتی ہے سیں شاکر صاحب دے کلام دی عرفان خان بھرا اے شاکر صاحب دا ایک شعر توالی خدمت پیش کریندے پئے ہیں سیں شاکر صاحب فرمائندن سیں

ایندے بعد سیں محبوب ملک صاحب دی فرمائش کو پورا کریندے ہیں تے ناویں کریندے ہیں اساں اے ڈوڑا قدیر صاحب بھاول نگر توں شہزاد ملک صاحب ان سیں عاصم اقبال صاحب کو اے ڈوڑا ڈیڈیکیٹ کریندے ہیں اساں شہزاد ملک صاحب دی طرفوں تے افضال بھٹی تے ارباز بھٹین برا اے ڈوڑا تواڈے ناویں محبوب ملک صاحب دی فرمائش ہے سیں شاکر صاحب دا کلام اے شروع کریندے ہیں سیں شاکر صاحب فرمیندن سیں ڈٹھیاں شاہر نصیب اچ ڈو شکلاں ہک پار تے ہک اروار دی ہئی ڈٹھیاں شاہر نصیب اچ ڈو شکلاں ہک پار تے ہک اروار دی ہئی ہائی ہک تے بار خزاواں دا ہائی ہک تے بار خزاواں دا رتبائی تے چیتر بہار دی ہائی ہک ناز بھری ہئی پردے وچ اتے بئی کوں طلب دیدار دی ہئی نہ جان جو شاکر زندگیاں ہن ہک میڈی تے بئی یار دی ہئی نہ جان جو شاکر زندگیاں ہن ہک میڈی تے بئی یار دی ہئی برا محبوب ملک صاحب شہزاد ملک صاحب عاصم اقبال واسطے افضال بھٹی تے ارباز بھٹی۔ قدیر صاحب بھاول نگر توں تے عرفان خان صاحب بھرا۔ اساں تہاڈیاں فرمائشاں کوں اج پورا کر ڈتے۔ دعائیں اچ یاد رکھیسو۔ گزارش ہے سونا سئیں فرمائشاں ڈھیر ساریاں ہونجن۔ وقت تے پورا کرن مشکل ہوندے سارے واسطے ہیں اس واسطے فیصلہ کیتے سے بھی فرمائشیں دی ڈیمانڈ دے لحاظ نال ڈیہن چساں دو ویڈیو اپلوڈ کرے سوں جنہیں دوستیں نے فرمائشاں نہیں پوریاں تھیاں وہ کمنٹ کر کے ساکوں یاد دہانی کرا چھوڑیں ریکارڈ ساڈے کولو وی ہے کوشش کریسوں کہ اساں آپے پوریاں کر ڈوں ساڈے چینل تے جڑے بھرا پہلی دفعہ تشریف گن کے نین گزارش ہے سونا سیں ساڈے چینل کو سبسکرائب کریسو اور جنہیں بھرا میں دن اساں فرمائشاں پوریاں کیتن اپنے حلقہ احباب وچ اپنے دوستیں ساری ویڈیو کو شیئر کریسو تاکہ شاکر صاحب دا ایک کلام وسیب واسیں تک پہنچ سکے